Әйе, э, Мөршидә апа, әлеге тальян э, минорка дип атала. Бу инде тальянның бер төре. Әлеге гармун безнең Казан э, музыка фабрикасында чыга башлый. Инде әлеге гармунның мастеры ул Салих абый Шайдуллин. Алар ул гомер буе шушы фабрикада үзенчәлекле менә шундый әлеге гармунның остасы. Һәм инде аның теге тавышына килгәндә, аның үзенчәлекле бер тавышы бар. Безнең татар милләтенә хас булган теге күңелгә үтеп керә торган. Әлбәттә инде әлеге гармонны шулай ук заказ буенча эшләгәннәр. Әлеге уң ягында аның 18 тел, шулай ук 5 тавышлы гармон. Һәм инде аның арткы ягында регистр, регистр бар. Һәм инде сул якка килгәндә мөмкинчелекләр күбрәк булсын өчен Аңа инде ике рәтле гармунның, хромканың инде системасын куялар. Монда шулай ук өч рәттә безнең мажорный аккордлар һәм инде күршесендә минорный аккордлар. Чөнки мөмкинчелек күбрәк. Әлеге гармунга килгәндә, единственный экземпляр дип беләм әлегесе гармунны. Ренат Сулейманович Валиев әлегесе гармунны мин аннан сатып алдым.
Әйе, әйе, Ренат абый. Менә шунысы куандыра, соңгы вакытларда, соңгы вакытта гына түгел, берничә елда шундый көчле баянистлар, музыкантлар үсеп чыкты, әйме? Менә миңа калса монда Рамил Кураншин исемендәге конкурсларда узды бит инде, башка конкурсларда. Әйе, Максат Гомәров исемендәге, аны хәйрә. Аларның файдасы булдымы? Менә сез ничек Җитештегез, сезнең бит инде целый плеяда инде гармунчылар, баянчылар үзен. Бу дөресен генә әйткәндә инде безнең менә бу әти әтиләрдән, бабайлардан килгән безнең бит инде ничек дип әйтим без теге 90-нчы ел балалары. Шуңа күрә мәхәббәтне менә миңа, мәсәлән, мин инде әтидән күреп, әти миңа мәхәббәт уятты. гармунга. Әтиегездә уйный. Әти, әти дә уйныйдыр, иә.
Һәм инде шуннан соң мин миңа Ринат Валеевның Гармун шоу дигән кассетасы килеп эләкте. Мин ул кассетаны инде башыннан ахырына хәтле бөтен композицияләрен өйрәнеп, ятлап чыктым. Һәм инде Казанга музыка көллиятенә укырга килгәндә, мин инде турецкий маршны уйнап, на слух кына инде ул ансы да теге шулай иттереп укырга кердем музыка көллиятенә һәм инде аннан соң институт культурада укыдым шул сүздә юк әлегесе һәрбер гармунда теге тырышып һәрвакыт камилләшеп

Шул беренче класслар булды микән, 6 яшь, 7 яшь тирәсендә әти белән урам буенча баян күтәреп, шулай бергә аның белән уйнап йөри идек. Бәлкем шул вакытларны искә төшереп берәр көй уйнарсың? Әлбәттә, хәзер.

Сабан туйларда еш чыгыш ясыйсың, чит илләргә дә шулай ук алып чыкканың бардыр? Чит илгә әлбәттә инде, ул бит инде Үзбәкстанга барсак та, Франциягә барсак та, шушы тальян гармуннарны күтәреп, үзебезнең милли көйләребезне уйнап, үзебезнең милләттәшләрне шатландырырга тырышабыз инде. Шулай ук менә Франциядә, Париж каласында, елын хәтерләмим, 16-нчы елы ахырсы, шушы тальян гармунда чыгып уйнарга туры килде. Шуннан соң Бельгиядән килгән ханым менеп зур рәхмәтләрен әйтте, күз яшьләре белән. Алар, әлбәттә, инде безне э, чит илдә яшәгән милләттәшләребез безне сагынып көтәләр. Э, кайда гына булсак та, э, Рәсәй өлкәләренә барсак та, чит илгә чыксак та инде Мин үзем патриот, э, татар милләтен үстерү өчен һәм инде э, милләтне саклап калу өчен бит инде ул безгә э, иң беренче моңыбызны, телебезне югалтмаска кирәк. Шуңа күрә әлегесе вакытта шушы направление буенча юнәлештә, әлеге юнәлештә эшлибез инде. Субханаллаһ.
Айнур, киләчәктә дә уңышлар теләп каласы килә. Бәлкем берәр көй белән тамамларбыз.